Għana, jien minna għonx nsellem minn daw kolla forsi qed jarawna minn ġoxi pur b'xi tazza. Ah, nsellmu l-kum, isma' u la tinsemmu l-pużus nalik xi ħaġa. Eh. Daħna dak id-daqxej ta' kumment ma tnaw in-nies li jibatuħna tajja u għalilna rigward il-pools illi hemm f'taslima, natural pools. Eh, dawk il-pixxini li hemm max-xatt, eh, li daw daw sfortunatament bil-maltemp tul iż-żminijiet jidru li qed jitkissru. Ma nafx għandhom storja. Dawk il-pools, il-pools, Kienu nbnew fi żmien l-Ingliżi Victorian Times u kienu nbnew bil-għan li dak li jkun jisoqgħod bil-wifqa xuma huma meter kollox taf kif metru kollox. Sawa, huwa ħasra li jinżel fuq. U nagħmel ġurnata jistgħu jużaw dawk li jkunu qed jidraw jew mhux forsi anke jatfalu bit kissiru l-mewġ u hekk jekk ma nagħmlux ħsiebhom. Jinżel fuq ejja ħodu ħodu ħsieb tajjeb, speċjalment jekk ser intom bit-tfaraġ dawk jilħilhom hemmhekk. Bħal ma jilħilhom It-tfal li tkellem int, eh?
Mela, kemm irid ikollok żmien biex tkun kbira? Five.
Bħalissa żgħira for. Kif talaq five ħad iġi kbira. Iva. Imma il-mami għandha five? Le. E għandha for?
Le, għadha kbira. Iktar mill-five? Taf jien taf kemm għandi. Fim 47 għandi. Veru!
Eh, mela.
Zajr. Tara zajr. Mela, ta' 5 tkun kbir, 47 le. U tixtieq li tikber? Imma ma nixtiex li nikber inkun fuq it-tertis, nixtieq nikber inkun teenager. Anka jenek xtaqt, imma mbagħad ma qisu ma nafx ġrali bqajt nikber sa 47, ta' maġina naqra tajjeb. U li li taħseb li jien kbir jew għadni żgħir? Tidher għandek 30. Tinajn.
Thank you. Kemm irid ikollok żmien biex tkun kbir? Nasab xi 18. U għaliex tkun kbir ta' 18? Għana mbagħad kont ħafna twil mbagħad. Anke jkollok ten u tkun kbir? Aha. Xorta kbir.
Aha. Iġvint bit-tul tkejjer il-kobor?
Aha. 100. 100.
Mela jien kbir? Aha. Imma jien m'għandix 100, jien 47 għandi. U jien kbir. Eh?
Ekedi.
Eh, inti qed tgħid biex inti issir kbira li tkollok 100. Imma imma 100 naħseb kunna għaxieħa mbagħad.
Interessanti, eh? U dawn il-features ħelwin, mhux ta' tfal biss, imma ħafna minnhom tistgħu issibhom ukoll fuq is-socials tagħna għalhekk fiċċuna sibuna il-paġni daqnu san Int mort il-birgu. Ma l-anzjani. Xil-kelma tiġri.
Bonġu għalikom! Itkom tiġu għonek spiss?

L-irġiel jaqtaw qalbu jgħidu li xorta tiħdu gost. Eh? Kieku ma niġix.
Eh, għandek xtara wkoll, eh? Illum x'għandna, illum għandna ġim. Għandhom il-ġim session. Sa jitilgħu fuq jew bil-magni għaw jagħmlu training. Issa ħansa sigdi, jekk hawn xi ħadd qed jarana, qed jara kemm qed jieħdu pjaċir daw in-nies u jixtiequ jiġu hawnhekk. X'irdu jagħmlu? Japplikaw. All right, jiġu hawnhekk stess, jistgħu jiġu hawnhekk. Jew il-kunsill. Jew il-kunsill, all right.
Tuhom formola, jimlewha, jibatuha u jkunu jistgħu jattendu. Diki. Diki. Mela għalfej għandek toqgħod id-dar.
Għalfej għandek toqgħod id-dar waħdek eh, bla kumpanija meta tista' tiġi hawnhekk u tintaqa' ma' daw in-nies. Eħ mor it-trejnja. Eh? Tlaqna, ankent.
Kif jgħidu inti slowly but steadily. Min jimxi bil-mod. Mhux dejjem, eh, ma għajna jdu Alla jbierkek int, eh! Tajt nifsi, ma. Me kompli, tiqafx, tiqafx, ejja. Ħanħalluha, għax għax kella pass survina jnijula. Kif int? Tajba, grazzi.
Sejra tajjeb, eh?
Ndorrija fuqha. Dejjem tiġi hawn?
L-erba' u l-ġimgħa.
Imma tiġi fuq il-magna, eh? Le, mhux dejjem ikun fuq il-magna. Illum li, illum imissu, le. Nhar ta' ġimgħa nitilgħu hawnhekk. U tiswik tajjeb.
Nagħmlu sexina. Taf li llum huwa Friday the 13th? Eh, allura? Eh, pers li Friday u 13th jistgħu jiġru affarijiet għagħoru, eh? Ixi xetti, tintoq temmem daw l-affarijiet. Ah. Biz biz jiena twilit fit-13 ta' settembru ta' U kien il-ġimgħa.
U kien il-ġimgħa. Femta? Traċċerja bħal dik narawkom. Għaliex traġedja.